Быһаабыт Ефремов Дмитрий Иннокентьевич тыһыынча тоҕус сүүс уон тоҕус сыллаахха бу Хоро нэһилиэгэр күрэс үрдүгэр төрөөбүтэ. Бу манна кинилэр, кини ийэтэ, аҕата күрэскэ олороннор сүүрбэтэ төрөөн, ийэтэ сүүрбэтэ төрөөн сүбэ биир оҕоломмуттарын туһунан истибиппит. Онтон кэлин Сэрии кэмигэр сэриигэ түөрт уоллара барбытын туһунан биһи билэбит. Онон буллаҕына биһи аҕабыт Дмитрий Иннокентьевич тыһыынча тоҕус сүүс төрт уон икки сыл балаҕан ыйын хүрбэкки күнүгэр ыҥырыллан сэриигэ барар. Ол баран Челябинскайга, Чиверкуль куоракка кыратык үөрэнэн баран дальше сэрии уоттаах сэриигэ киирэн Сталинград битватыгар онно сэриилэһэр сэриилэһэр кэмнэригэр сүрдээҕин элбэхтик бааһыран хаста да госпитальга сытан эмтэнэн төрт он бес сылга биирдэ хэриттэн кэлэр ону бу кини кэпсээһинтэн биллэхпинэ бу сэриигэ аан бастаан бу саха сириттэн баран челябинскайга тиийэн баран аан бастаан петр топорокову көрсөн биир улустан сылдьалларын билэн сүрдээҕин үөрэн көрсүбүтүн туһунан кэпсээн ааспытын билэбин уонна буллаҕына Бу Челябинскайга дьылларыгар биэс саха уола буолан сылдьыбыттар. Кини тыһыынча тоҕус сүүс төрдөн үс сыллаахха бастакы бааһырыытын кэнниттэн иккистээн сэриигэ киирэн киирэн эмиэ уоттаах харига сылдьан хаҥас бүлгүнүгэр улаханнык бааһыран башкирия госпиталыгар уһуннук туох да уһуннук эмтэнэр ону ол кини илиитин эпэрээссийэлииллэригэр астачаас эпэрээссийэлээн отуттан тахса уҥуоҕул гаабыттарын туһунан бэйэтэ хоруйбутун бу мин кэлин буламмын сурукка киллэрбитим. Тыһынча тоғыз жүз төрдөн биэс сыл ыам ыйын тохсус күнүн Польша сиригэр көрсөр. Кини бу Сталинградскай битваҕа сэриигэ сылдьан пулеметчик наводчигынан сылдьар. Ағам бу сэрии кэмнэригэр Бу бүлүмүөтүнэн ытыыга түөрт дөнүстээх саллаатын уонна офицерын өлөрбүтүн туһунан суруйбута баар этэ. Оннуттан ити кэмҥэ киниэхэ аан дойду сэриитигэр сулуспалаабытын иһин заповед Германии уонна за боевые заслуги мэдээллэрдээх этэ. Ол мэтээллэрэ хойукка дылы бааллар этэ. Онто кини сэрииттэн кэлэн баран тыһыынча тоҕус сүүс түөрт уон алта сылга биһи ийэбитин Ким Мария Тимофеевнаны кэргэн ылан, ыал буолан, аҕыс оҕону төрөтөн хороҕо олохсуйаллар. Кини сэрииттэн кэлээт, кэлээтин кытта туохха Хоруон нэһилиэгэр сэбиэт бэрэссэдээтэлинэн үлэлэтэллэр, онтон кэлин биригэдьииринэн үлэлээн сылдьыбыта онтон сылдьыбыт онтон кэлин МТС тэриллэн МТС-ка тракториһынан үлэлээн бу хоро хоро нам дүллүкү сиринуотун бааһына оҥоруутугар туох да сүрдээх кыахтаахтык үлэлээбиттэрин туһунан ийэм кэпсээччи. Ол иһин кыһын буолун, сайын буолун куруук көһө сылдьан үлэлиллэр ол курдук дүлүкүө толору сылдьыбыттар, намҥа толору сылдьыбыттар. Бу Хоро нэһилиэгэр бөдөҥсүтүү буолан бу кураана халаастан көһөн кэлэн хороҕо бөдөҥсүтүүгэ көһөн кэлэннэр тыһыынча тоҕус сүүс бүөн икки сылга уонна дьиэ туттаннар онтон олохсуйаллар ол кэмнэргэ ол да олохсуйдаллар сайыҥҥы эрэ кэмнэргэ бохор оҕолор оллор кыһыҥҥы кэмнэргэ намҥа олороллор иҥинэбит мин аҕабын өйдүүрүм да дьаан кыра мин он икки саастаахпар кини өлбүтэ онон буоллааны кинини сэриигэ сылдьыбытын туһунан биһиэхэ улаханнык кэпсээбитин наһаа элбэхтик билбэппин. Биһиги кыра оҕолор буоллахпыт, а так убайбын, убайбар кэпсээ, кэпсээбит быһылаат, ол убайым Өлүөхүмэҕэ олорон эмиэ бу хойут суох буолбута. Бу хороҕо ол кэлин трактористаан ийэм бүтэн баран хас сылтан үлэлээбитин чуолкай билбэппин хоро кулуубугар механик быһыытынан үлэлээбит эньигынан киинэ көрдөрүүтүгэр киинэни таскайдыыр этэ уонна киинэ мотуорун мотористаабыта уонна билет атыылыыр этэ ону өйдүүбүн уонна наар өрүскэ мотордаах буолааччы мотордаах буолан кэлии-барыы дьоннору наар кининнэн тастараларын тастараллар этэ оннук элбэхтик түүн буоллун күнүс буоллун оройуон кэлэрэ барара элбэх этэ оннук ыйдьан тыһыынча тоҕус сүүс сэттэ он биир сыллаахха алтын ньыйга нефтефилиаллар улахан мунньахтарыгар мантан киһи илдьэн баран аҕалыахтааҕын кэтээ сылдьан моторканнан улахан туох да үрдээх күүстээх тыал түспүтүгэр онно ууга түһэн өлбүтэ инньэ гынан ол сиппит мууспут туруон аҕай иннинэ биир хонук иннигэр чуут буламмыт буланнар аҕаланнар биһиэхэ муннуктан хороо көмпүттэрэ маамабыт үтүө бастаахтык барыбытын иитэлээн көрөн истэн барыбытын улаатыннартаан билигин элбэх сиэннэрдээх хос сиэннэрдээх кинилэр олорботох олохторун ситэрэн олорубут, олоруохтара. Уонна бу күн сиригэр хаһан да сэрии буолбатын, дьон аймах сэрии диэни билбэтин, дьоллоох олох буоллун диэн баҕаһынаалаахпын. Уонна бу кэлбит һэттуон алта сыл кэлэн иһэр һэттуон алта сыл кыайыы күнүнэн барыгытын итиитик истиҥник эҕэрдэлиибин.